Shonan tur, bon nochi, bon nochi, bon tardi na Kòrsou. Mi dushi isla chikitu, pero masha dushi mes ku dushi hende riba dje. Awor aki no ta ora pa tin, pa nos zend uit awor aki, pa nos tin nos programa, pero dikon mi ta bai even Live awor aki ta pa lo siguiente, Awe nochi ochor, manera nan a bini ta anuncia cu nos ta bay tin house yen yen di hende, Encho, Chocoy cu Loloy, pero ya, naturalesa tambe ta hunga rol, anto door di e mal Tempu ku nos tin aworakí na Kòrsou, sigur sigur. Bonochi Florencia Filomena, mi amor, kon ta? Bonochi bonochi na Hulanda. Sigur sigur. Sí, dor di e mal tempu ku Antias ta haña nan den dje, hopi buelo a wòrdu kanselá. Kiko esei ke men ku ya Encho ku Chokoi no a yega Hulanda ainda. Nan ta yega awe nochi. Dus ta loloi sotei mi heilas mi tin ku kanselá e programa awe nochi di Ochor. Dor di manti tempu nan a kanselá yen buelo, anto ta tiki tiki e hendenan ta drentando avion ku esei ta pone ku Ancho ku Chokoi no a yega Hulanda ainda. Ya Kiko ta be pasa awor? No pèrdè speransa, mañan anochi ocho or. E orario ta keda mesun kos, solamente en bes di awe e ta bira mañan. Mañan anochi ocho or, bo mes sa ta dje bièrnè, wikènt ta drenta, dus nos tin un sitio awor e ku pika pika, anto ku Encho. Cu loloi, cu chocoi. Sigur, sigur. Homber of concomber? Uhm. Ta kere mi ta bay cuminsa stoba e concomber ey, ki bosnan di? Bonochi, bonochi, Hortense Lee, anto Maruska Facilda, Bo nochi, welkom. Sí, lamentablemente awe nochi nos no por bai hari goza pasobra ya parti di bida ondanks tur kos tur kos menos bon ku ta pasando rond mundu nos tin ku keda hari cho nan. Dus. Keda pendiente awe nochi no ta bai tin pika pika manera Mabini ta anunsia sino mañan anochi ocho or ya y awer nos ta drenta weekend preparando pasobra bo mes sa nan tin un presentacion diasabra na Groningen anto diadomingo na Hartje Roto kibera na Rotterdam Dus, keda pendiente pasobra mañan si, ku Dios su poder, nan tur tres t'ei sigur sigur. Richelda, Regina, anto ku Shanti, Felicia, abusan ta harte wèlkom. Dus, awenochi no ta bai tin pika pika, mi ta bole anunsiá, sino Nos a schuife pa mañan anochi ocho or. Dikon? Mi ta bole ripití, pasobra dor di e mal tempu ku nos Kòrsou a hañ'é aden, hopi buelo a wòrdu kanselá, anto entre otro Ancho ku Chokòi. no a bula ayera sino awe nan ta be bula entonces ho rey nan tey mañan cu Dios su poder bo no perde speransa no bira ferdrit pasobra pica pica tey mañan cu Dios ke ochor oke. Marti Robert, contá, contá. Marti, eh, Marti ta skibi um, eh, no tin langa pausa, pica picante we. No. El a wordo cancelá door di cu eh, cancelamento di buelonan na Kòrsou. Dus, nan t'ei cu Dios su poder, mañan cu Dios ke. Bo, mi ta bay prepara mi handschoennan di felpa pa mi wak ta con tin cu dil. Pasobra tin, tin dos tipi di komkomber, toch? Tin komkomber chikí, anto komkomber largo. Awor ta kuai nan. Bo con mane ke nos ta keda. pendiente mañan, mañan ochor, ponela den boso agenda, ponela den boso mobil, anto pa asina mañan cu Dios su poder nos tey sigur sigur sperando cu si nos por presenta un tremendo show Atrobe. Sigur sigur. Bo. Dus ya, lamentablemente mi no ta ei awe nochi, pero no ta nada, mayan anochi sigur sigur. Bo? Ya, dus laga mi bisa te mayan cu Dios su poder. Tuma nota. So mayan si, Tur hende ta ei ku Dios su poder. Te no tigi pasenshi. Ora programa ta live, ta esei ta loke ta pasa. Esei ta barat. Bo, te mañan ku Dios ke, ocho or djanochi. No te pa bo no pèrdè. Nos ta ban hari poko. Sigur sigur. Doei doei! Ah, anto kòrda mi stima bosnan.